Bir mesele bar indi. Ene-ata gyzyny berjekden, gyz oglan men barjakka diýýär. Kän bolýar şeý. Bismillah. Ene-ataň wezipesi bu gyz oglana özleri ýa başga bir gow dilewar adam, dilewar zenanany düşündirmeli ýa gyz oglana. Jan gyzym, jan mallym. Dünýe diýýäniň bütüsüldir. Dünýe diýýäniň şejeredir. Sen gözüň, imanyň ahyratyňa tik. Inşallah utarsyň zat diýip düşündirmeli. Izdiwaçdan maksat şidir, bijiredir. Ýaňky aýdylan zatlar düşündirämal. Ýene-de bolmaz diýip dursa, Hezreti Abu Hanife aýdypdyr, La yujbiru waliyyun baligatan. Hiç bir ene, hiç bir däde, hiç bir aga gyzynyň, ballysynyň goluny towlap, äre berip bilmez diýipdir. Zorlap, izdiwaç edip, jübtläp bolmaz diýipdir. Ondan çürim Pygambarjanyň bir aýdan sözi bar, La yunkahul bikru hatta tüste'zen, ahrajahul e'imme. Gyz oglandan ijaza almany zor bilen jübtläp bolmaz diýipdir. Muny ýagşy ene-ataly agaly eşidip galyň. Boýnumyzda galmasyn, ýetirmeli mesele. Bir küştdäne-de töwsiýe munda aýdyp inşallah tamam ederis. Öý öýlenen dostlar. Izdiwaç eden aýalla golla. Ýüzük dakypdyr, namzet bolupdyr, ýalyk dakylypdyr, aýalla golla. Hudaý üçin isleýän, ýaňyda aýdyp geçdik. Türkmen aýdyp geçipdir ahym, Ýorganyňa görä aýak uzat diýipdirler. Sen adamyňy gyssama, Hudaý üçin, agrama salma. Bukjala nämä gerek, kesdi goýber. Palan zat nämä gerek, sen-de getirme, men-de getirmäýin. Sen-de aýt, men-de aýdyn. Döwregimdäki etmeseli etmesin. Kyn görseli kyn görsün. Sen Hudaý üçin et şony, ýanyňdakylar kyn görse görsün, onda-da üte utarsyň, biz-ä eşitdirip otyrys. Niçe ýeňildiň, adamyňa kän agram salma. Ikilenji, Eý aýallygolla, eý dostlar! Izdiwaç kök gelse, ene-ataňyz basymrak maslahaty bilen ýaňy geçdi gürrüňler. Zindigi jur boldy dämi? Aý, öýlenmegiň, äre barmagyň, öýlenmek, birlen-jübtlenmegiň muşkilaty kän ahyrym diýip, günüň güýmeme, nämüçin, ýaňy nagadar sogaby geçdi, diniň ýarsy bitýä diýdi. Bir.

Dünýäň gynçylyklary ahyret derejäň ahym, sen musulman meger arzuwyň ýokmy dünýeden geçmäkäň jenneti görüp geçeýin diýip. Gysgajyk hekaýa aýdaýyn. Izdiwaja rebti ýok, emme imanly adamyň gürrüňi. Pygamberjan bir jeňde kafyrlaň eteginde birimi horlanan jeňinde Pygamberjanyň mübärek dişi gaçyp Ýaňagy ganap, maňraýy ganap, höwri horluk çeken bir jeňňende, ahyr zordan ýykylanda dagda ýykyl, ýokaryk galyp, sagaman galan bir jeňňende kän sahabala şehit bolupdyr. Ahyr deminde Otyykala Pygambar jan aýdypdyr sahabalaň birine, Baryň diýipdir, Sa'd ibn Rabi' diýen sahabamy görsenäň, şehit bolupdyrmy, bamy? Ýaňky sahaby ýortyp şehitleň arasyny gözläberipdir. Görse Saad ýaňky Pygambar janyň aýdan sahabasy ýatanmyşdyk jany barmyşdyk. Ýetmiş segsen ýerinde ýara barmyşdyk. Baryp görse jany ba, Eý Saad ibn Rabiýa diýipdir. Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem saňa salam aýtdy we näme ýagdaýda sen diýip senden sorady. Mende şo habary saňa ýetirýän diýipdir. Sa'd ibn Rabi' ahyrky demlerimmişdik. Wa ala Rasulillah sallallahu aleýhi we sellem es-salatu wes-selam. Rasulullaha salam bolsun diýipdir. Rasulullaha men tarapdan aýt, ahyr demimde we jennetiň ysy gelýär burnuma, şona şu mahal dadyp otyryn diýip eşitdir aga diýipdir. Muna Rasulullaha eşitdirersiň diýipdir. Emme obamdaky adamlara-da barda jar çekdi eşitdir. Eger janlary sag bolup-da, tä ölýänçä-le, Pygamber jany saklamany, kafyrlaryň eline berasa-la, kyýamatda tutuljakdyrla. Tä ahyrky ganlary dökülýänçä şu meň ýatyşym ýaly, Pygamber jany kafyrlara beramasyn-la diýip, munda obama eşitdirersiň. Meň-ä jennetiň ysy burnuma gelýä diýip-de jan beripdir. Gelip-de Pygamber jana şu habary ýetiripdir. Bir imanly adam, bir imanly aýal logan bu zatlary ýadyndan çykarmaly boldum indi. Ahyry deminde bir jennetiň ysy burnuna gelip, keýp edip bir biwefany dünýäden bir rahat boldum diýip geçip gitjegini ýatdan çykarmaly boldum. Ýa fakat toý diýerleri, izdiwaç diýerleri, zendigiň hemmisi şoň daşyndamyşdyk,